Ehem be wòazɔ azɔli. Edze na ame abe danye ɖe wògafɔ fu ɖe eya hã yome ene. Nu sia nu le ŋku dzi nam vie ko. Geɖewo do viviti ɖem keŋkeŋ. Manya dzinyelawo ŋkɔ hafi gake eyi wònye ɖevimee ta wobu ɖem eye nyemenya mía de ŋkɔ hã o. Nusianu bu ɖem gake gbe ma gbe eyi fofonye tso aʋa gbedzi be nu glo yewo eye míedze mɔ hegblẽ mía dedia, egale ŋku dzi nam kokoko. Danye tsɔ eƒe avɔ ke vi kple nuɖuɖu ɖe gbɔnu me hedze mía ŋgɔ eye mekplɔe ɖo. Fofonye nɔ megbe ye wòkɔ eƒe tu da ɖe abɔ, bla nu kuklui bubuwo ɖe golo me hekpla eye danye kpa nɔvinye sue la ɖe megbe. Míezɔ ŋkeke blibo la katã eye míetsi gbedzitɔ. Azɔli sesẽ yi míezɔ le ŋkekea me na be nye afɔwo te eye nyemate ŋu ayi azɔlia dzi o. le ŋdi me, eyi me míefɔ, ye danye tsɔ akple yi nɔ agba me nɛ la na mía katã míeɖu vɔa? Míegadze mɔ. Afi ma megbe wova tu mí le, eye wode zi mía dome be, Asantewo nɔ mía yome tim, eye wogogo mí vɔ. Eya ta míegade asi ablaɖeɖe me wu tsã. Sẽe ko míede asi aʋaɣlisese me. Afi ma nye beble kple nye tɔtɔ dzɔ tso, eye ame nyewo zu tsinake, eye nye asi magatsɔ wo gbɔ gbeɖegbeɖe oe nye esi. Fofonye dze to ŋunye, eye mele avi me. Eɖo ku kple agbe dome. Danyetɔ, trɔ kpɔm, eye wòde asi avifafa me. Fofonye do ɣli ɖe eta be, Asanteawo gogo mí! Nezɔ kaba ne yewoadzo! Nezɔ kaba ne yewoaɖe yewoƒe agbe! Ɖeka yi le megbe nɛ hã zɔ gbɔ. Ne Mawu lɔ̃a, yewoagadzi bubu. Gake danye ganɔ avi fam sesĩe kokoko. Togbɔ be amewo nɔ nya nyram ɖe edzi be ne zi ɖoɖoe, ele ha de ge yewo Asantɛwo ava se yewo ŋkɔ hã. Mete ŋu nɔ eɖokui lém o. Nye hã, togbɔ be afɔ nɔ veyem sesĩe hã, medze agbagba kplɔ wo ɖo henɔ fofonye kple danye yɔm kple ɣli sesĩe be womegagblẽm ɖi o. Mekplɔ wo ɖo kple ŋusẽ yeye elabena agbe dua, womesinɛ kodzoekodzoe o, eye ne salagatsi anye nu kpɔ kple ŋku adoa, xɔdrɔwo hã woawɔ wo tɔ sinua. Ke ɖevifɔ mate ŋu ake ɖi kple ametsitsifɔ o. Mlɔeba, mekpɔ wo yome ɖaa ʋĩi. Ao! tuasiamea mefia dzeƒe amewo lo, eyae nye afɔdzimedze hã medze, abɔdzimedze hã medze, agame meɖo hã meɖo. Eye wògblɔ eya woa, avi gaɖo gbe me nɛ eye mate ŋu agaƒo nu o. Azɔ hotɔdesu kple dɔmelevo. Ame yiwo nɔ anyi kpoo henɔ nublanuinya semea fa akɔ nɛ be neku tsi fafɛ wòano, eƒe dzi nafa. Agbemenyawo sɔ gbɔ. Egayi edzi be, Medze wo yome va se ɖe esime nyemekpɔ wo o. Azɔ meva ɖo mɔdzeve aɖe nu. Afi ma nye kple nye ƒomea míeklã eye nyemegakpɔ wo va se ɖe egbe o. Nyemagakpɔ wo le agbe ya me o. Mawu menana viawo kuna o. Mezu azɔli ŋkeke bliboa katã eye mlɔeba, ɖeɖiteameŋu, dɔ kple tsikɔwuame na be menɔ mɔtoti aɖe te eye enumake meyi alɔ̃me ʋĩi. Afi ma nyɔnu dɔmenyotɔ aɖe va fɔm, eye wòtsɔm wɔ via ƒe tɔ̃ kple afã. Du yi me nyɔnua tsoa, nyemenyee o, gake eya hã sisi lae wònye. Ekplɔm yi teƒe yi wòɣla eɖokui ɖo le agado aɖe me. Kpeto ya wɔ nɔƒe nyui aɖe abe zɔ ene. Nyɔnu ya lɔ̃m vevie wu danye gɔ̃ hã. Egblɔ nam be, Yedzi vi geɖewo gake wo katã woku. Ke Mawu tsɔm na ye yefɔ eya ta wòtsɔ ŋkɔ nam be Setɔkpe. Le ŋdi mea, eléa tsi nam hedzia nu nam meɖuna hafi wòyina gbe me hedzia nuɖuɖu. Etsana ŋkeke bliboa katã henɔ nuɖuɖu dim. Ele abe ame sia ame si le eya ŋutɔ de Asantiawo ɖe aboyo du sia du. Duwo kple agblewo zu aƒedo kple gbegbewo eye dɔ gã aɖe to. Ne eyi nuɖuɖu dzi ƒe alea, edoa ŋɔ ɖe ŋunye le agadoa me eye wòtsɔna nuyi maɖu ŋdɔ la dana ɖi nam. Ne egbɔna, edia nane yeado dzidzɔ nam le kpɔɖeŋu me, atikutsetsewo afiviwo, xeviwo kple xeziwo va nɛ nam kokoko. Ke gbe yi gbe nyɔnua mekpɔ agbamekanu aɖeke oa, dzi medzɔ nam o. Gbe ɖeka nyɔnu dɔmenyotɔ ya gayi míaƒe agbebolodiƒe eye eyae nye zi mamlɛtɔ mekpɔe. Ɖe wòku o, futɔwo ƒe asi me wòge ɖo o, nyemenya o, ale nye ɖeka metsi agatoa me. Menɔ afi ma ŋkeke eve, gake nye lɔlɔ̃tɔa megbɔ o. Ale medze mɔ henɔ kuu kuu dom nɛ le avea me. Metsa ʋuu, gake nyemekpɔe o. Azɔ meganɔ azɔli dzi kple susu be ɖewomahi makpɔe kokoko Meva tso afɔmɔ xaxɛ aɖe. Mɔ ya xaxɛ ŋutɔŋutɔ eye gbe hã to ɖe edzi gake dzesi aɖewo ɖi fia be ame aɖewo nɔa edzi zɔm zi ɖeka alo zi eve le kɔsiɖa ɖeka me. Mekplɔ mɔ ya ɖo ŋuu eye mlɔeba meva ke ɖe bligble gã aɖe ŋuti. Nye dzi kpɔ dzidzɔ eye mekpɔ blia wòʋã nyui. Megblɔ le ɖokuinye me be, Nye kple danye míeɖi ƒo azɔ. Míegale dɔfu aɖeke kpe ge o elabe mexɔe se be megale ekpɔ ge. Le ɣeyiɣia me, dɔnɔ wu nyem vevie ŋutɔ.